Ber tutwal, an myero ajol in i Lakwed TV kun an ladit Liben i kit ma ceng jwi, naka akelo botwu lok ma pire tek ni kaka omyero wunge. Dong lutuwa, ka tin watye ka neno wat i kin Acholi ki Lango, pe myero kong wadony matutute, pien ni ka wun wuneno i kare me odilo, dano tye ka ngwec inongo nongo Acholi tye ka cito ka cwako Lango, Lango tye ka cito ka bino ka cwako Acholi. bene pe giwur kono kitye ka cito kono wa kwene kono wa kwene ni nongo pud to cwak tye acel ci dong waneno pe eno keken bene mukene bene tye madwong wa neno kubili watye ki peko i apar watye ki peko lok me balalo watye ki peko i lok me lyec ma tye ka yelo dano ki ojong ki dong peko mukene mapatpat ma tye iye acholi kakany waneno omegiwa. calo langi gitye ka cung kwedwa matek tutwal me nenone ni olo to. Gin bene gimiyo cwak i kit me poro lok kwedwa bene gwoko nyo i kit mere me cuko cwiny ini keken. Lutwa waneno gin gitye ka cung matek kwedwa tutwal. Dong wat enoni nongo bedo nining? Ngo mumiyo dong wat tye matek tutwal i kinwa-ni? Pien ni. Jo mukene ma gucoyo i buk giwaco ni lango pe tye lwor ci dong tyen lok ango ma omiyo wan wacung ma kinwa-ni tutwal wa i wamare, waribbe ma ka i leb lango ci giwaco wanote. Ci dong ladit Rwot ongom Casimir me Patongo, en tye botwa kakany ma en bikonyowa ki gonyo Tyen lok me wat man, An apwoyo matek laryebe. An apwoyo tutwal, pwoyo doki enino kakare kakare. Atamo an apwoyo matek tutwal latin wadi Ben, apwoyo bene jo ma pol kare gilobowa me nongo tam ki ngec ki jami mapol ma pol kare wan watimo weke lukaka gubin kacel. An angeyo wan watye ma watene macalo jirani. man nongo atye ka waco acwali ki lango me acel amito awac ki kaka ma pol kare gilobo wa ni wat matek madit tutwal ki waco ni wat ma tye calo wat tyen ugali nyo wat ugali, ugali en aye yat man ma inongo ni pol kare ki maro yubo me pol ma ki keto ingut dyang ka dyang puro kwede pe yec. Wat ma tye i kin Acwili ki Lango wat matek ma pe cut. Wat eni pe wat ma kicako gerone tin ento wat ma yang kwariwa ki kwariwa gucako gerone con. Wan ongeyo pol polle Acwili ma kong gukato wa i lobo Bunyoro mukene gire gucito anyim mukene obino ki i Cudan atir ka gin obino ogonyo i Acwili kany ento polle inongo ni kong gukato wa i Bunyoro. ka dok kicako dwogo adwoga cen. I wot ma kidwogo iye cen, kikato ki i lobo pa Laongo. Oweko jami mapol, wat mapol, nyomme mapol obedo ka timme. Lurem mapol bene kibedo ka makone. Ma weko pe tye kit ongon mo i kin Acweli ki Laongo ma kiwaco ni ka kiromo i kin jo nyo cing jo oce ci kikwero. nyemoi ma ka gwok wod lango oneko acwuli ci gin cito kwere kede nyo ka acwuli oneko latin lango mo ci ki kwere kede ma in inongo nying nyemoi ni kwani tala moe maka moe kwa nga gini acwuli tye ki ongono aye i kin gin ki karamujong en aye ka wun wuromo pien karamujong ki kwaro ki kwaro, kwaro gukat tye ka maleng ki kwari wa. ni ka kiromo myero kilweny, ka eromo myero kineke. Kwo mo ma kiculo bene peke. Ento ka romo otimme i kin acwili ki lango, kiculo kwo, kimato put, kitwomo wic, ber ebedo dok cen. I kin wat ma otimme ma oweko wat obedo matek twatwal en aye dog ot nyo kaka acel ma tye i acwali kany ma kilwongo ni kaka Kalyec ma gin oa ki Bunyoro. Gin obedo ka wot i ngeyo a, pol kare ki a, nongo omero mo ca okene okwongo yo ci ni lobo kore. Ci ada inongo ni rok nyo dog ot eni ma ilwongo ni Kalyec eni-ni gua macalo dog gang madit ma gin okemo lobo Acholi ma gin bino me ngolo nam Nail onyo kulu madit me Nail. Gin obino odonyo ki i wang kwang ma kilwongo ni Kapuno. tye cok ki Kirian Dongo. Ka enongo gudonyo gubino loka i te got ma kilwongo ni got Kungu, got Kungu. Ka gin okato gin dong obino i te got Akokoro. Ah, kare ma gugony ki nyo ladit ma onongo telo wigi kilwongo ni Kicwa. Kare ma gin obino gugony kenyo, ngeyo ma cal acwili gin bene dwaro dwa gin bene tye ki lee me agwaka dyegi ki dyangi bene tye ci nongo ni gin ma otimme kare ma gugonyo ite got akokoro kenyo i ada dwaro ocakke gilobo kulu nam kioga eni-ni kidwaro dwa kicito wa kany ma kilwongo ni wang colo lacen lacen mo mot gunongo laro mo ma dano mo moyo rec ki iye dano mo cito i pii ka omako rec moyo recce two kenyo ci gin obedo ka lebo dano ni pi kare malac ci gumako dano eni-ni dano eni nyen ononge ni ogwang ci nongo ni kare ma gukelo ogwang kigwoko ogwang maber ki nyomo bene dako Ogwang onywalo lutino bene ma romo adek. Ogwang obedo ma romo mwaka apar dong aryo. I ada lacen lacen inongo ni ogwang kotte ki neno ni en mito ni icit inen jo ma gangi. Obedo ka tito kwene ma gangi tye iye pien oneno kwo maber. Ci ladit kicwa kare ma lok oo bote en obedo ki neno ni man ni won pe romo kelo doki nyo pulan mo tye ento pe balo an aye pien aneno dano ni dano ma kite ber pien en onongo kwo ticce onongo ma dong timo ki keny en aye leka me dyegi eni ni ci pi kit maber oweko lutinna adek ki min odi ni kiweko lutino aryo odongo kikwanyo min ode ki latin acel ki anyira col aryo en aye kimiyo bot anga bot lugwang me cito ka limo paco kare ma ogwang ocito ki joni ogwang odonyo i yeya ma en pol kare onongo dwaro kwede ni kare ma en tye ka donyo i wang kwang macon lango gilwongo ni mwalo. wang mwalo. Wang kwang ma con nene ni ma ogwang ngeyo ni pien obedo onongo i kin acoli pi kare ma pi mwaka mapol kare jo ma gudong cen ni lango onongo ogony kanya gilwongo ni angaya. Jo ma gudong cen i angaya ni kare gu ngo gudiro angaya man ma yo kit gum eneno eneno ee guloko wang kwang woko. ka mukene pien ingeyo dwar ma wan odwaro ni kany ma in icito icung iye nongo tye kabedo acel keken gilwongo ni mwalo ci kidiro wang kwang woko ento wang okemo wang kwang macon ci lutino lange ma onongo gin tye idog kulu guneno yeya mo tye kabino ki jo mo iye i pii ento pe nen maber man Jo-ni gubedo ka tamo ni, 'Man romo bedo ngagi? Man-ni romo bedo ni lulweny alibu ma dong gin tye ka bino ka roto wek lweny obed tye. Kare ma gudiyo cwinygi motmot, motmot, gubedo ka ngiyone, laco acel, mon aryo ki latin, kun dok idiyo cwinyi kwo. Kare ma ogwango Yuanu ki jo-ni wang kwang macon-ni, pien gitye ka waci, 'Ngatti bene tye ka kemo wang kwang macon. Myero ngat i welo ci kare ma oywano cok ada guniango ni man kare ogwange ada gucako dong jolle dong kicako wace ni aa kinyo dong kikobo wang kwango ki iye wang donyo ki iye mwalo ki iye in dong idug kany aye ada ogwango ocako dok kakanya dong kikobo ki iye cako jolo gwang cwalo gwang paco yom cwinye obedo tye ogwang obedo ka tito kwene ki kanya en tye ka kwo iye tito jami ducu mo ma odong peke i ada inongo ni agikkine en aye okelo wer bene acel ni ogwang ocito inam pe dong odwogo gin onongo dong pe ngeyo ni ogwang romo dwogo werne tye pol twatwal i lango ogwang ocito inam pe dong dwogo pe dong dwogo pe dong dwogo. Wang ocito i nam pe dong dwogo. Ineno wai, wer mo onongo kibedo ka wero me ngo? Me paro ki ogwang. Ci ogwang owaco ni ba kuja ni bedo tye maber atika tika wakato kany oo. An abino ni wuye wek ngo? Wan wudok koko. Ci ada joni gubedo bene ki lworo ni romo bedo ni peko tye wek dong gitye ka tic ki ogwang macalo latin gi ni yo mabor. Ci gin ma gutimo guweko gwang odok ki min ode ki latin-ni, ento doki guweko anyira acoli aryo-ni odongo. Gin dok gukwanyo anyira lengi aryo ki ogwang odok kwede. Ineno? Kong me cito dok ka moko caden. Ci i kare ma ogwang ada odok cen, Bene ocito wacci nongo dano tye maber ki angagi ci bene me mar weko bene gukelo lumegi naka me bino ka ngo ka moko caden i ada bene jolo obedo tye madok kidwogo wang dong wuye wek dong an adok acit agam jona nio. Ogwango odiko ki laminne acel keken nyalango acel ma en ocito kene-ni nyalango acel odong woko kare ma ogwango obino obino okwanyo gire jone nio weng kare ma gudok

ingeyo ka kuc tye kadi wa i ot agwiya gwiya ma titino romo bedo tye inongo ni ka kitye ka namo ka anga gini kingale a in ibedo omiro lacwale aye waco ka mano lange bene wa in ibedo lagang ka anga gini ma kadi wa i kwo pa dano gin ma giteni ongo bedo tye ci lacwale giwaco ni a wan dong kit agwiya gwiya mukene ma titino tye ni wek kong wan odi dok. lok paco lacoli gua gudire i kany ma kilwongo ni Ceme ineno wa aye cokke gine kona ka mutine kenyo lacoli gudire ki wat ki nyom mapol gukeyo nyo keyo ma tye i langi dok obino woko kacel pien bene nongo ginongo ni wanggi nono ma doki gure gigony ki nyo

Lutino langi guwaco ni, Wan dong kit ma nongo gine-ni laminwani bene nongo pe kinyomo ki anga gini, wan pe wamini lutino wod kewa aryo-ni okabo gin kwo yima guciti kwedu ki wongi odong o bot mingi. Oweko ada okabo gin kwo yima odongo, okabo en aye kany ma ot ma. lyelo obote nyo akena gia ki iye ineno wa inongo ni lutini gukwo i paneogi kunu ento gugak gumoko tamgi me bedo i kaka pa wongi wa i cawani ma gin lwonge ni jo ka lyec ma i mwaka mo bene gin pud gubino oribbe i kabedo acel ma tye agagu ki ka lyec ma dong gubino tye agagu ci oweko mano En aye wat ma obedo tye eno ma an atamo ni Acholi ki Lango ma gilubo wa gunge ni wat ma i kinwa ni wat ma ka en ne gin ma weko pingo Acholi ki Lango ka gin mo tye ma okemo kom ngat acel nyo komgi ducu giribbe ko ni pien lokke tye. En aye gin ma an atamo ni myero wami lwak gunge eno latin wa. Apwoyo matek Rwot. Man pe dong ki. Lok ma mege eni ka an atamo ni an atem gonyone kong manok nongo nyuto ni calo president wa macon ma kombeddi kome dong pe calo Milton Obote ma nyuto ni en obedo latin Acholi en obedo latin Acholi en remo pa Acholi kikome remo pa Acholi ene nongo. Apwoyo tutwal. Apwoyo pwonyi kit ma kare ducu. Ki dong bene alego lutuwa ni man dwe me apar aryo ma en inongo ni yub pwony madit me Luo Connect nongo tye ka timme i kabedo ma kilwongo ni KSP ma bitimme i nino dwe pyer aryo wiye adek kikome me dwe me apar aryo mwaka eni alip aryo ki pyer aryo wiye adek. meno inongo ni gaa mapapat tye ka timme me yomo cwiny ki dong neno ni waribbe wunu dong lwor long gitye ka bino kacel ki omegiwa ma nongo gitye i lounge kakany dano aye ducu nongo wan watye acel omiyo luwer oa ki i kabedo mapat pat. Jo ma giyomo cwiny dano i kit me goga gua ki i kabedo mapat pat. Lutino ma megwa ma gitye i TikTok bene gin ducu gitye ka kare kacel ki dong mukene ducu ma nongo gitye i Facebook kacel ki ma gitye i YouTube bene kacel ki platforms mukene-ni nongo ducu gitye kacel. DJs mabeco loyo dong, MCs mabeco loyo, lumyel me tekwaro. ducu nongo gitye i kabedo man me KSP ni i nino dwe aye pyera aryo wiye adek in pe ikeng pien ka ikeng lutwa pe angeyo mogo ca mukene ka kiboke aboka ibikwanyo yat ci imato pi dere pe idere pien ni man edition me acel edition mukene bene bibino i mwaka manyen i kine ka piny ma nongo bene tye dong oromo calo man, man i dwe ma apar aryo ci luku ka ma nongo dong wayeko man wabiyekone i yo nge tyeko yubbe eni-ni ci wabibedo i kabedo mapat pat lutwa tim ma megwa man nongo mwoc ma megwa pi nino eno-ni bibedo tye ma nongo juko tim me cimo tok ma lubbe ki apakapaka me gwok kaka ma nongo ngati a ki kwena lakwed lok ni aa woda codi-ni ee kono wod lango-ni aa man woda lud wan adek lakwedi lok enoni wan acel pe ki kelo apakapaka wan pud weng leb pwoyo tutwal Rwot me polo omed boto gum. Wan wabinen i KSP nino dwe pye aryo adek me dwe apar aryo. An Ladidi Ben kacel ki luwerowa mukene ducu wan watye kacel.